Vawleicung khuazar ramkip um chimphun vialte hna nan dam cio hna maw? New Zealand, Nelson khua in nan kut kan i tlaih hna. Atutan hi CCANZ a voilinak GV kan tuak i tutan i kan pastor a kan kalpi khotu kan pa Reverend Joel No Cung Lian he ton biaruahnak kan ngei lai. A hramthok in a dongh tiang na kan zohnak lai Bawi Khrih min in kan sawm hna. Kan biaruahnak ah vung na cawt ko si law, sia zaangfahnak tein na chuahkehnak, na rianṭuanmi, a tawifinnak tein na kan chim kho hnga maw? Keimah ka nu le ka pa cu Hakha, N. Tiphulit khuami si. Hakha tangphahawng in siangpaimi ka si. Cun kum thongkhat le zakua le sawmkua le kum nga in Zion ah pastor ka ṭuan i saupi ka ṭuan hnuah atu hi HDA ah General Secretary in rian ka ṭuan lio a si. kan i lawm. Atu HBA General Secretary aa ṭuan tiin kan chimhmi cu HBA a tangah hin Khrihfabu pazeizah dah a um? Mah ding hi cun General Secretary nih hin a HBA nih hin zei rian hi dah nan ṭuan bikmi a si? A tawifinnak tein na kan chim kho lo kan i lawm tuk ko hnga. Hakha Baptist Association hi Hakha peng i ummi Tikil Khrihfabu nih commander mi si Khrihfabu sawmnga le pahnih kan um. Member hi thonglei khat leng kan um. Cun hihi session tinhmi cu session tangum area local vialte taksa thinlung thlarau i hmunkhat te ṭhannak le cun tipil Khrihfabu kan si bantukin tipil Khrihfabu i kan zumhnak zong dirpi le cun vawleicung i tipil Khrihfabu le dangdang rianṭuannak he pehtlai i taksa thinlung thlarau ṭhannak rian a ṭuanmi a si si. Atu ah tihal ding lakah kan duh ngaimi cu mino he pehtlai in le CCAN ruak he pehtlai in hin na ruahnak pek an duhmi tampi um le a hmasa bik ah atu hika mino a rak phan ciami hi kan hngakchiat tiin Laitlang chuah takmi zong tampi kan um. Mah te ah hin mi he thlau hrim hlah u tiin kan duhmi hna an um lo. ka lawm. Kan mino tampi hi Laiholh ṭha tein a thiammi tampi nan um bantukin kan fale hi Laiholh thiam tuk lomi zong tampi an um i pakhatnak ah kan Laiholh te hi cu hi hmun ah nan ummi Rauholh cu an thiam dih ko lai. Laiholh hi holh cu sawh khawh lawng hmanh si loin thiam tein a caan phanh tikah Laitlang nan phun tikah Pipa te, holh chim kho tiang phung hmanh ṭha te biathuk biakau hi chim kho tiang khin holh hi biatak kan ṭhangcho law ti taktaknak cu ka duh. Cun a pahnihnak kan nunphung tete ahhin nu le pa upat, cun saya te upat, cun pi le pu upat, cingla rualchan i dawt, u le upat. Cun i a um hmanh ahhin Laimi hi cu u le hmanh kha min a um lo, pa le zong min a um lo. dawtnak tein auh si ka bantuk tete tiang khin kanmah Laimi community chungah hin cun sawng in philh lo le ṭhanchoter kha i zuam u law ti kha ka duh. Lunglawmnak tampi kan ngei. Sia ram tampi ah khon a tlawng cang i mino cawlcanghnak hi dah zeidah na kan hmuh ning a si laitlang lei mino an si ning siseh ramthumnak mino an cawlcanghnak ning mah te kha ka question sau deuh ko selaw ramthumnak mino hna le Laitlang lei mino hi pehtlaihnak, funtomnak a tlawm deuh tiah na ruat maw? Hmailei ah zeitin tal in rian kan ṭuanṭi kho lai timi na ruahnak te rak kan chim law kan i lawm tuk ko hnga. Laitlang Khrihfabu ahcun mino pawl hi youth fellowship te kan ti azeipi khi thilthar tuah khi um hlei lo Khrihfabu ṭhansonak le mino ṭhansonak khan hla na rak tuah kel le program zeimaw te khi tu a si. Hika le cun an rak phanh tikah mah lawng si loin mino min in tuah ding thil tampi um. Cun a dangdang organization pawl hi ti bantuk in kan tampi um tikah cu kan i dannak si nan nih hi Pathian nih kaupin thil an unh hna riantuan khawhnak tampi an unh hna ti kha pakhatnak cun a pahnihnak cu cu si caah Lairam i ummi mino le ka ummi mino hi tu cu kan ram tha cang i a un cang tikah hin tampi pehtlaihnak nei khawh ding ka duh tuk mi si. Tuluk nih ramdang ah mirangholh thiammi an kir i mah Tuluk mi hna mirangholh chim hna tikah tampi an bawmh khawhnak kha kir timi pakhat si ve maw? Ram ah kir in a um ṭhan ti si loin an thiamnak te kha sanlai in ra kir ṭhan u law tahchunhnak ah US ah kan fa pakhat cu CCC a ra i thla thum chung car a chim ti bantuk kha ti kha ṭha tukmi cu bantukin lairam ah hin resource person tete hruaitu kan neih mi hna an um maka lairam a herhmi thil kong he pehtlai in hika hin kawl kan i hlan si cun lehla ding zoh ding ti bantuk le pakhat khat cawn ding ti bantuk um ahcun zarh thum maw zarh li maw ti bantuk zong khan cah khawh i hika va zoh ve ti bantuk khan in mino program hin i pehtlaihnak hi thuk bik kau pi hmai le tuah kho law tampi ve nan buan kho lai ti kha ka zum lunglawmhnak tampi kan ngei ruahnak ṭha ṭha na kan cheuh i ramthumnak Mino hna le Laitlanglei mino hna kan i dannak ti khi in haltak te ka duh. Ramthumnak ahhin tu thangthar mino hna nih hin kan i pumh tikah praise and worship lei deuh in hin Pathian thangṭhat kan duh. Upa hna nih hin atu Khrihfa hlabu Mah deuh in hin Pathian thangṭhat hi an duh. Mah kaa zawn kiak ti in hin zeitindah Mirang holh kan i thlan ahcun kan i balance lai tining na hmuh ning ti khi rak kan chim ta kho law kan i lawm ko hnga. So Pathian zaangfahnak i ka kalnak ram ko ah hin mah thil hi ton cio si. Uh, mino hna hi ka lei ram i mino hlasak ning mino music ti pawl nih hin influence tuah ve tikah mu. Cucahcun An duhmi thil hi si ve tikah keimah ka duhnak ah cun pa le nu le zong nih hin mino duhnak hi theihthiam ngai kha i zuam ve. Cun mino zong nih nu le pa hi kan duhmi lawng te hi si kho ve lo ti kha hngalhthiam ve i praise and worship hla nan sak hmanh ah hin Tahcun a kannih zaihawn hmanh khi mino nih hin ṭhangphawhnak hla tam do khi cheu nin duh, cheu nih Khrihfa hlabu an duh tikah Khrihfabu fung hi Khrihfa hlabu fung hi revival fung hi ti bantuk hin kan sak tikah khan khakha ti ti thiam ka hau. Mah ti te khan in i theithiam. Cun nannih ram hi cu praise and worship nan sak tikah ramdang pa cun an dir peng kannih ram ahcun thut bu hna in kan sak kaw Pathian thang tat a thut bu hna cu ti hi kan hei ti lem lo. mah vialte nan dir tikah upa ca cun har zong khe har nun ngai lai ca khin maw mino nih mino bantuk an pale hi tha ṭhawng in kanmah mintuk an si lo ti hngalh thiam ve nulepa zong nih mino hi kanmah upa bantuk an si ve ti lo ti hngalh thiam ve khenin Khrihfabu pakpau kha cu unau bantuk tein i rua i pulpit kai lai zongah personal sip hruai lai zongah upa he bia rua hai tin ṭha bik lai ti kha unau bantuk pa le fa bantuk Bawi Khrih kum khat sinak in ceikhan ti cun zei paoh ṭha ko lai tuk rua. Cun balance lei ah kan maw adam deuh in atu mino hna nih khi theih kan duh ngaimi cu biaknak le community kan kalpi tikah hin kan ari kan suala timi hi kan i harh ngai tawn mi he he he he pehtlai in na ruahnak lang si ko men ma a ṭha ngai ngaimi biahalnak si Tuchun zong i kan tlangtar God is love kan ti i mah chung zong ah thawng ka chimnak zong tampi kan chim i nihin kan nun lio ah hin vawlei he ṭhunawk kan ṭha lo vawlei thil he ṭhunawk kan ṭha lo pastor fulcham i ṭuanmi palte nih ka dang rian i fulcham bantuk i va ṭual va ṭuan va cawlcangh ti bantuk hi cu Pathian rian hi pipa te nupi chiah kha kan duh i sihmanhsehlaw kan no lio ah mino hruaitu kan si zongah Khrihfa pa kan si zongah community pakhatkhat i rian le rian ṭuan khawhnak lam awnmi biatak te kan ṭuan khawhmi hi kei cu tha ka pek taktakmi si. Amah balte ralrin ding ummi balte cu Khrihfabu biaknak chungah khan kan community rian ṭuannak kha dawh lo i cawh lo ding ka si hnga tiah ka ruah. Tahchunhnak pakhat te kan chim set cun community rianṭuanmi Laimi community rianṭuanmi pakhat nih Khrihfabu i thawngtham a duh tikah khan community he aa pehtlaimi cu internet um cun dangdang in thawngthanh i meeting zong a uk khawh si. Sa a herhmi pakhatkhat pulpit chung ka thanh cang lai ti cun Khrihfabu i nawlngeitu hngalhpinak le Khrihfabu nawlngeitu nih khan Hi cu thanhtlak aa dawh a rem ti hngalh pinak te thanh ka ṭha. Culoin community paohpaoh nih khan Yanappul pei kan tlaih ve lai, cun kan ti ve lai ti bantuk pungsan te si lo khan i theihthiam ah khan cun kha tete kha cawh thiam lo kha cawh lo i kalpi thiam kha biapi ngaingai la. A ṭuan tu ah khan cun mino nan si le tampi thei u ti kha ka duh. Kan Lairam hmanh ah kan mino zeihmanh an thei lo. An thei lo ti tikah internet um law Dangdang um lo cawnnak tampi um lo. Hika internet tampi um ko ti tampi han an i komh khawh tikah thil tampi thei bu i a ṭhangmi nan si ding kha cucu kei cu nan ram zong nih pek i ka duh tuk ti kha si ding siatunai na chimmi chung te in khan pastor full time na tanak zawn te ah khan rangthumnak hi pastor a ṭuanmi hna hi mi cheukhat cu part time in ṭuanmi an si mi cheukhat cu full time in ṭuanmi an si cu i a ṭuanmi chung in khan A kum kan khiahpiak tawn hna. Kum khat kum hnih ṭham chung ṭuanpiak dih hnuah ceih ṭhan te ding an ti. Mah bantuk tete khin tah Laitlang lei i pastor zetindah nannih nan ṭuan ning a si? Nihi pastor lak bak si hin cun thil ṭham bak ni la ko seh. Mah dinu cu a kum hi tah mah kum khat ca, kum hnih ca, kum thum ca ti bantuk in tamhlat kan khiahpiak mi hna hi Khrihfabu a ngandamnak a si maw? a ṭha ko tiin dah nangmah na hmuhning te na kan chim ta kho law kan i lawm tuk ko hnga. Si. Zei thil paoh tuah tik ahhin ṭhatnak um bantukin tlinlonak um ve. Cun tlinnak tampi zong kha um ve bantukin tlinlonak a tampi um kho ve zei thil paoh ka zoh hau. Pastor kong he pehtlai hin in ramdang me hi an me hi an hmang ngai i ruah hin ka lungpem khawh lomi thil tampi um ve. Pastor zumh lo maw silole pum aa pe pakhat rianṭuan cangmi pakhat kha aa hman ṭhate a hman lo cun hi a hnu kan chuah kho ṭhan lo. Hi ti bantuk maw zei ruang dah matin tuah timi hi ka hal tawn hna zong an ṭha tuk in an ka chim ve lo i maw cun ka thei tuk lo. Asinain phunghram ṭha te i chiah i pastor a ṭuan lai i pastor nih zulhphung simi taksa lei Sikan taksa lei zun ding phung mu. Ziaza lei thlarau lei cu bantuk a thin lo ahcun a kong chaih i cu bantuk i aa sersiam ko lo cun kong chaih dong na cun dinter khawh timi phung nei popoh ah khan cun a kum tat hmat lo khan in pastor pakhat kha ṭuanter i caan phanh tikah ceih har cun ceih khawh ka si ko tiah ka ruah a caan tat hmatter tikah khan zeidah um ve cu nan ram hi kan ram te hna a lawh lonak cu mah pastor kha ṭhami rian ṭuan ṭhan maw dangdang i ṭuan ṭhan ti bantuk zong ka tampi amah ca laklawhnak zong thil tampi a um kho cun ka ruah ngaimi pakhat cu reina sing hama ti ka ruat ti ka palh silek ngai thiam lo ramdang khrihfabu nih hin kum khat kum hi ah pakhat kan lak lai duah kan la ṭhan lai lo ti tikah hin amah kha kan lak ti lo zongah pastor cu kan lak khawh lengmang ko hna lai tiah pastor hi lak ding tampi a um ko ti khin an ruah khi sang maw ti khi kan ni laitlang ha cun atu hi cu pastor siang kai hman um ti lo maw pastor pakhat hi pan tlak lo tiang man thil um se law din tar ding he an seher tuk a ruang cu thazang pek chim chim chim i tuan tar ding thi krifa lung put thi si ruang cu kan har tuk chang emaw kai si tikan ni lei hi zeitin an lung put thi ka har ngai Pastor lei kongkau cun in hal rih ko ning law siang. Pastor hi Khrihfabu hruaitu i a lubik hi a tlaih awk a si maw? Silole Khrihfa upa nih hin dah Khrih biak Khrih biakinn lei cawlcanghnak hi a lu lei tlaih ning a si timi te hi minung tampi kan i fiang lo. Keimah lila zong kaa fiang ve lo. Atu mah te hi Laitlang lei i Khrihfa biakinn in na ṭhithruai ning te hi Pastor i a rian a dirhmun Khrihfa upa a rian a dirhmun te rak kan chim law kan i lawm tuk ko hnga. Pastor ṭuan ding i Baibal kan kai ahhin Baibal ca lawng kan cawng lo. Pathian ṭihzahnak thlarau lamhruainak in Khrihfa hruai ning administration tiang kan cawn. Administration lawng hmanh ka si lo, church government kan ti i Khrihfa hruai ning cang i Khrihfa damnak ding ca he cun A cheukhat tu cu tangkalei tiang hmanh khan maw tlaihhthiamnak ding tiang hin cawn si. Ruang cu pastor hi thlarau zong si lai kha thil vialte ṭuan tikah thlarau minung nih kha thil vialte ṭuan tikah tampi Khrihfabu dang ti khi thlarau mi hna nih zumhmi khi si. I makati ka ti tikah pastor nih zei paoh tlaih dih lai ti ka si lo. Kha bantuk lungput kha nei lai ti pastor kha zumh kha hau ve cun pahnihnak a hruaitu zong nih pastor kha bawmh le cun pastor kha ṭha te ṭuanpi le cawlcangh ti kha biapi ngai atu i piahtanaak pahnih a ummi pakhat cu pastor nih lutlai bik tlai phundang cu fawng da nih lutlai tlai Khrihfa pa khat hna, pastor man khat hna, mah nih tawlrel dih cu bantuk cu Philippine te hna cun Singapore hna zong thlen hmang mi tampi an um. Mah pawl ka tiat hna tampi um kho. Ruang cu pastor lu tlai bik se mah nawl in zei pawl kal tikah chimhring tu um lo cun ruahnak cheu tu um lo mah nawl kal tikah pal khawh si ve pakhat. Cun a pahnihnak ah cheukhat ram ahcun board nih khan a hruai i pastor kha fial in fial employee bantuk kong san khan sat ni tuah tuah pastor ka cu nang cu tuan cu cu tuan ti bantuk kha um ve te kha bantuk kha cu Khrihfabu kha dam khawh ve lonak cu Khrihfabu admin se zong zong vialte khua tuak cu thlarau mi Pathian nih chiti thuhmi nih a tuakmi le mi soso nih tuakmi hal ti khan aa khat lo ti kha cu ruah kha hau ve cucaah kha zong kha ṭhat lonak ca ṭha bikmi Ti kei zong nih kan Khrihfabu kan hman i ka aupi lengmangmi cu zapi ṭuanṭinak maw cucu zapi ṭuanṭinak Khrihfapa le pastor kha an kha te khuankhar ṭi lai phundang cun chairman le pastor kha man kate khuankhar ṭi lai bia na ruah ṭi lai ṭuan dingmi thlarau lei thil vialte kha pastor nih tlaih lio ah ka zong kha chairman i bawm ṭhiamṭhiam lai Cun Khrihfabu ṭhanchonak le dangdang chairman i tlaihtu zongah pastor loin ngah law pastor nei bawmh ṭhiamṭhiam lai ti in ṭuanṭinak lungput an nei i hi sang do hi niam do ti pung selaw kan ṭuanṭi ti lungput um ahhin Khrihfabu dang bik pastor sang do tiah ruah Khrihfa pa sang do ti ruah khan cun Khrihfabu kha bantuk cu a dam lomi tam dawh hruainak he he pehtlai in maw hika kan cawlcangh kan hruainak nih na kan hmuh ning maw hi lei hin ṭhangcho deuh u tiah na kan ṭipiakmi i hruainak lei in. Si, i hruainak lei ah hin nan thinlung hi a open ngai cun pek zong an duh ngai hruaitu zong ka zoh hna tikah pumpiaknak thinlung an nei ngai ko pat ngai hna maw Khrihfabu kip kha ramdang hi mah tuk rian le khai lakah thang chum ngai nan tu chun ka chim bantuk khan in Hiti i pek tiang lawng si lo kha in cawn ding kha tampi an nei. Cawn duhnak thinlung kan nei dawh a si lo. Cawn duhnak thinlung kan hngalh duh dawhnak thinlung cun tharchuah duhnak thinlung an neih si kan cu tampi ka tuan kho ko lai i atu tiang i za ko kan kal ton nis ko hakha kan theih ko malia kan theih ko ti si lo khan in khrihfabu thang chuah ma chung khan zetin a tha bik lai ti ni chuan khona kan neih si chin kan a tha bik lai thang chin lamang ko lai ti Aa siah, atu CCA an zenh kan civuipi hi na kan hmuhmi va si kaw mah kan civuipi ah hin zeilei deuh hi dah ṭhangcho deuh seh tiin va si duh tha le mah deuh te hi cu nan chambau deuh ko timi te na kan hmuhmi te na kan chim ta lo kan i lawm ko. Biaceihtu hna ka lungpa lai in a ṭha ngai ngai civui nan tuah lam hlatpi in vanlawng man he laitlang hmanh ah Khuakhat le khuakhat mengkua menhra a hlatmi zeiman hmanh um lomi ke kal thabat lawng thlen lawnglawng si hmanh ah tampi kan tel kho lo i atu i vanlawng tampi le man tampi le vei tampi in an rat kho tik i nan tuah kho tik kan upat taknak pakhat cun a pahnihnak ah hla tete zong nan cawng i rian tak lak le ka le cu ṭuan lo ei lo bak su maw lairam cawm cia hmanh la cawn huam lomi tampi lakah nan cawn kho tikah Hi ka lawm ngaingai, thazang ka la ngaingai. Cun cawlcangh ning tete la ngai. Cun i hruainak le program balte cun a chung ka thei ve lo i tlamtlin na vong tampi um le tlamtlin na vong tampi um la. Mah balte chim pahmi cu meeting tete nan tuah tikah le program tete nan soi tikah khin Khi kawlhawl kan sersak i nikhat ngai ti khin ka hei ruah i nan ca cun a piah na lo nain kan nih tahchunnak kan nih khan cun atu hi February thla BM meeting kan tuah lai kan program vialte le herhmi vialte khi October Asia kan chuahpi dih cang November hin kan chuah dih cang i kan thanh dih cang hna i Bijimba le January hi cu timhcia tein an um dih cang phungchimtu zong nih timhcia khin thlacam zong nih khin thlacam thiam lo man khin cu an manh cang lai mu Pakhat kan si. Hika lei hi ni khat dawh khin an tuah tikah sinan cu sual cu ka puh lo a ruam cu lunglawm tein hun cohlan i a ṭha ngai nain ka hal tikah khan ka hal tik na hruaitu nan timi cu a tonnak har tuk cun ti khua le khua a hla tuk an ti tikah mah zawn tu kha cu ka duh lo ka ti ve hna a ruang cu vaiba um ci internet um Pa pawl kha cu zan ah vaivan kan tong lai, internet in meeting kan ṭhu lai tiah lamhla thin ton chan si ko tu hi mah pumpak ton ka hau lo agenda pa ka chairman chol rak chim rak chim ti zo zo zom hi kan ṭha len hna ta cio mo tiah cucu Reverend Dr. Dukam nih khan ICC F hruaitu pawl kha matikhan agenda kha tu hi Sungpi thil kan tuah i kan ruahnak chuah khan in metin lam hlap in aa tong bal lo zong kha kan tuah khawh tawn. Hakha zong kha Kicha RC hna zong kha upa kan i ton khawh lo caan tiang metin kan tuah khawh caah. Hakha tu kha cu kan i tong khawh lo timi kha cu ka pom deuh lo. A herhmi tu kha cu ti ko na salo. Hmailei ah chip rep do te mu khatin i ton khawh chan tha chin lengmang lai. Khoitu zong an caan tampi lakah an pekmi si tikah khan ka mawh chiat hna lo nain ka chim voi hra kha a ṭha ko ti si loin kumkhat hnu kumkhat kha ciprep do ṭha do i cawn khawh i zuam kha cu zei thil paoh kha ṭha chin ngam lai ti kha atu hi na tlim tlang cang na tlim hlan te ah biacah na kan duh cang mi um ma thawngṭha chim in ka sawmnak le khrihfabu kalnak kan tampi ka chim ko cang hi ka han chim chim awk ka thei tuk lo mi no nan si ve caah ka hal te zong mino group nan si cah ka lawm ngaingai i mino kan hmuh hna ka lawm taktak nan ram hi cuan dingmi le tuah ding thil tampi ummi lakah herhmi tampi tuah ding nan neih khawhmi hi ka lawm tuk cun pakhat te hi ka thiam ngaingai mim lo nain bolung zong ka chi pingpong zong ka tu Badminton zong ka tu, tennis zong ka tu, tu ko pat lei hin tennis nak hi ngandamnak te ka tu i tennis tuk hna cu Nielsen ah ka fa nau pawl pahnih thum lawng an tu i pali nga lawng kaa dang hin an tu lo hei ti bantuk maw cusi khi caan karlak i len ka celhnak tete maw zeimaw tete zong hi tam deuh kha mino nih hin thazang rak sawh lo. hi tampi hmailei ah Laitlang i a ummi mino hna hi hawikomhnak an neih tik ahhin tampi cucu bawmtu zung salai ka zumh i thazaang lamsawhnak cu lawmhnak tampi ka nei cun donghnak a cah kan duhmi hna cu ram le miphun caah hika hmun ahhin tampi Pathian nih innka an onpiakmi hna hi tampi lu rak i zuam u Khakha nan law i nan cawn nan hmuh nan theihmi kha Lairam ah nan kirpi ding kha tampi minung nih ṭuanvo nan ngei ti kha cucu thinkpalik a si. Atu bantuk in sinak hi zong na caan kan pek cang renglo tuk in ka chim an tuah.